Hi y'all, welcome back to another episode. Awe nos man papia tocante di why your perception matters. First of all, prome ku mi kuminsa ku e episode, mi kier a gewoon bolbe yama bos un danki. Like, mi ta echt aprecia tur e feedback ku mi ta haña, mi ta aprecia tur hende ku ta skucha mi podcast. Anto sigui share, like, and comment pa mi por sa kiko bo stan ke. Ok, dus back to the title, dikon mi a skohe e topiko aki? Well, e lastu tempunan mi ta ègt hañando mane un wake up call ku mane, you know, mi ta ègt riba social media fe tempu ku mi tin diesdos aña mi a kuminsá ku musically, despues mi a bai riba tiktok, Despues di un tempo cu mi a cuminsa un YouTube channel despues mi a stop kico kico anyways I know cu mi gusta ta riba media anto cu mi digital footprint ta gewoon out of this world pero ta importante tambe pa bo mane reflect riba bo mes di den pasado bo mes den presente anto Sa tambe kiko ku bo ke un style den futuro. Mi a primiti bosnan ku lo mi ta un tiki mas structured ku mi videonan and so that's what I'm trying to do. Dus bear with me, ainda mi ta trying to figure out kiko presis ta bai ta e struktura, pero mi tin un beeld ongeveer. So yeah, why is perception importante? Dikon ami ta importante? Ami ta importante paso si bo Tin manes. Bo a bisa bo ta un hende hopi kind, un hende hopi lief, un hende hopi respectful, pero e style ku bo ta manier come over pa otro hende ta e opposite, for ariba social media tin mia bo ta bai mi ku e hype. E ta bota ku tòg wèl bo ta haña menos opportunities, bo ta stroba new relationships por ta. and at the same time por ta e trust den bo ta mane ba un tiki paso por ta e cos cu bo ta bisa no ta come overeen cu por ta e manera cu bo ta bisti of e manera cu bo ta carry yourself so ya p'esei mi quier a papia di e coki it's something cu ami mes a cuminsa para ketu na dje anto Personally in the past nunca mi no a echt mane pay attention to mane oh you know this truly does matter semper mi ta tende e koe like e way ku bo ta carry bo mes en su ta importante pero nunca mi no a mane echt realize how important it truly is te ora mi tabata tin un gesprek ami personalmente no ta haña ku percepcion ta tur kos mi kier sa ta asina e palabra ta tog this perception kon hende ta perceive bo. Mi sa e manera ku bo ta come over no ta tur kos pero ta influencia asina tantu kos ku ta huel bo mester tene kuenta kune manera por ehempel ami ta wen hopi per hopi respectful hopi kind mi ta ki ku mi ta kua pero at de same time tin bia mi ta hasi hopi druk riba social media aunke por ta mi ta come over trankil dame pa cierto hende nan depende ki video bo wak di mi bo percepcion por lo por ta lo cambia di mi. Pero mané ami ta wende hopi respectful. Ta mester ser mi a consider myself wende hopi respectful, un hende cu hopi bon manera, well spoken, soft spoken. Pero no ta tur bia e ta come over asina vooral dor cu mi riba social media bo ta tog wel adapta bo mes etcetera na e trends nan cu tin por ehempel. Pero at the same time is very important pa corda mané kico bo cor ta like. Truly deep down kita bo norma y valornan. Wak ami ta pensa personally cu bo no mester worry cu loke cu otro hende ta pensa di bo. A no misa cu ta su un hopi tegenstrijdig, pero bo no mester worry cu loke cu otro hende ta pensa di bo, pero bo mester sa si ki beeld bo ta crea cu ta puta cu porta bo no ta haña e oportunidadnan cu bo ke of juist andersom. ku bo ta haña e oportunidatnan ku bo ke dor di e manera ku bo ta presenta bo mes òf e manera ku bo ta carry yourself is very important wende por ehempel ami mes las day mi a saka un video riba mi tiktok ma bo ta riba mi insta story tambe kaminda mi tabata pensando ku like mi lo bai papia palabra malu mas den mi podcast and honestly awor ku mi ta papiando tot mi tu mi no mester edit nada pasobra mi no a papia palabra malu pero is very It's very crazy to me mane kon tin bia bo no ta para ketu na e manera ku bo ta papia. Ando por ehempel ami no tin problema ku keda sin papia palabra malu like I really don't foral mari parat den mi podcast mi no tin e ishu ei mes awo ku mi ta firmando pero pa mi hal e doelgroep ku mi ke kual ta basically hoennan di mi edad of hon tur hende. mi tabata manera nan mi ta un tiki mas relatable pero awor ki looking back mi por ta relatable sin mester papia niun palabra malo so I don't know where that came from pero like that's definitely something ku mi ta echt pay attention to anon algo ku mi ta a kuminsá importante which mi no tabata pensa asina antes pero Personally ami ta pensa ku everything is about growth anto si bo por mane look back anto realize mane ok e koki no ta ègt align ku mi òf e kos ku mi ke logra òf e persona ku mi ta you can always change na ta you can always change you can always start over no ta pasobra bo kuminsá un bepalde manera bo mester keda riba e manera ei no. And another thing corda I I'm literally just a girl mi tin binti dos aña mi ta siñando hopi cos di bida ke ta bai ta tin bia ta bai tin cosnan ku por ta mi ta bisa den e podcast awoki and despues aki cuater cinco luna por ta mi no ta ni align mas ku e cosnan ku mi a bisa pasobra mi ta siñando i mi ta creciendo pero that's what this podcast is all about it's about learning and growing and becoming a better version of yourself. whatever that looks like. Bo perception por letterlijk proteha bo of e por harm bo. Den e sentido di ban bisa mi ta un hende ku gusta post kos positivo riba mi riba mi podcast of riba mi tiktok etc. Dor di post kos positivo mi ta haña hendenan positivo ku ta drenta den mi bida. Esnan ku nan mentalidad ta mesun kos. Por ta mi dueño hoy positivo pero mi ta only post kosnan negativo, kosnan tristu, kosnan ku no ta mane vùgè, no tin masha tuge vùgè te warda den un sèns positivo ban bisa. It's gonna harm me, it's gonna harm me. Bo sa dikon? Paso e hennan ku ta bai wòrdu atraé na esei no ta por, por ta no te tipo di hende ku abo men stá deep down. Pero dor di share those types of things bo ta only get surrounded by negativity so it's very important tin bia pa bo evalua manera hmm e trend aki ta leuk pero e ta echt pas ku mi norma ku mi balornan of hmm e hende aki ta leuk pero e ta echt pas ku mi norma i balornan kos at the end of the day hende ku bo ta surrounded by ta hende nan ku Tin mas tando influencia riba bo, no solamente esey, you're gonna get judged by e tipo di hendenan cu bo ta hang out cun'e tambe. So it's very important pa bo wak mane, ok, pero e hendenan aki tin e image cu mi mes ke crea pa mi mes down the line. Those are things that you really wanna think about. A mi mes, personally, mi no a echt para kiet wen esey tema den siman pasa. Mi a echt haña un very big wake up call mane den.

Different versions of myself, depende cu ken mi anda en su. Pero it does say something to others. Dus, i halo bo den cu wege af. Well, ami ta pensa cu. Awor ki ta bo temporada pa bo trin tambe kon pa bo papia mas bunita mane mi gusta kue kue esnan esan el esan so cute pero ami ta pensa ku tin bia ami mes mi ta bruba mane kuater lenguahe den otro kual no ta un problema pa ami pero e por ta un problema pa otro hende despues bo mester sa kon bo adapta bo mes a base di e persona ku bo ta papia kuné. Semper personally semper ami ora mi conoce un hende nobo of ora mi make friends etcetera I always treat my friends with respect I always treat everybody everybody with respect anto semper mi ta yek cu back como feedback man e wow bo ta so soft spoken wow bo ta echt un hende hopi kind hopi calm. Like nunca mi tabaña mi den problema pe tipi konai nunca si mi ami den tipi problema pe tipi konai is ne is literally never me ando por di kitos una toxic pero is literally mostly is never me mi por easily mane ha get un click con hende con dor di ta respectful and kind it doesn't really take a lot ando mi ta kere hopi hende por relate cu esey tambe like It's pretty easy pa hoon have un conversation na un manera calm, respectful anto kind. Anda si e koi ta hopi difícil pa bo, si bo ta hende hopi bruto, hopi rough, anda hende gusta tuma bo na malu, that's something you can actively work on. You can literally actively work on. Mesmo cos cu ami por ta, mi a lo actively work on ta mas direct of ta mas duidelijk of ta mas mane. Untikin mes untikin mes rough mesun cos cu nan ta bisa cu mi ta soft spoken sowiso tur cos tin nan for a nadel tabata tin un bia cu mi a haci un presentacion cu dos otro studiante den mi klas anto uiteindelik un di nan a bruha den e cos cu nan tabata bisando anto e persona cu mi tabata nan bisa nos tres hende dos muchume un guy anto e muchume otro a rabia cu e guy. ando el a grita e agun dilanti e henter klas ando I was like damn ami nunka lo no a aseptá e koe first of all ando di dos e por a e por a bisa e kos na un manera hopi mas nèchi òf un manera hopi mas kòm ando no dilanti e otro hende asina kos e koe lo a botá ami sinti hopi malu anto obviously e guy a sinti hopi malu despues nos tabata sintá na mesa nos tres pa bo spray kon e kos a bai Anto e guy a cuminsa bisa mane wak e manera cu papá a bay cu mi mi ach no hende a chip tuma dinendra pa ehempel e ta always so well always so soft spoken always so kind always so trankil su manera i pape ta wine a chi kiko kiko she always treats people with respect kiko kiko el a go off a no e kos ki no ta pa ami boost mi mes ni no ta hopi importante pa bo trata hende cu respect anto ta kind like bo no sa nunca kiko un hende ta pasando ding bo no sa nunca con malunan di e ta bayendo caba anto bo abo ta bini cu bo mal bes cu bo attitude cu bo manera di papia maos no I don't care how mad you are tob importante pa bo remain calm remain kind anto gong papia na un manera trankil. It's very difficult sometimes ibo ta wini hopi emotional. Ami ta wini hopi emotional but I can still do it. Dus mi ta kere tin mas hende ku ta mi por ando voral ku e siguiente tres tipsnan ku mi di duna boso. Sowieso pensa prome bo papia. Yak pensa prome bo papia. Ami tambe kokié hopi difisil. Pero pensa prome ku bo papia. Si bo pensa prome ku bo papia, e kosnan ta sali mas trankil, mas rustig. Manera ora mi papia pa mi podcast, mi ta hopi bogus bezig ku e kosnan ku mi ta bisando. Dus mi ta pensa prome mi papia. Un otro kos, tono ta mesun òf mas importante ku e palabranan mes. Si bo ta, ban bisa si un hende puntra mi. Hey, bo por bai labe ta yo? Ta otro fi, Hey, bo ke bai labe ta yo nei pa mi? Is a very different vibe. Scucha actively. Ora un hende ta papia, scucha loke nan a bisando. Focus riba e boodschap. Ando wak si no tin manera un. Bo a bisa bo a aksi no tin un blòkada den e komunikashon, pasobra bo por ta abo ta sinta ku algu den bo mente, make sure bo ta ask questions, bo a bisa make sure make sure bo ta ask questions and listen actively ora un hende ta papia, ta esei ta e único manera pa bo actually komprende kosnan ku nan ta bisando, tin bia bo ta hon asumí ku ta e kos ku bo ke kèr sa den bo mente ta e kos ku nan ke bisa. No, it's very important pa ask questions and to listen actively. Another thing, Papi a sin palabra malo, esaki ta esun, esaki ta esun mes mes. Mane ami personally, ami tin bia mi gusta Papi a palabra malo mas a duna net e touch di mane bo sa pa e cos echt bing from deep down echt mane. Ami no sa ami gust mi mi no no bias mi no ke bisa ku mi gusta paya palabra malu pero tin bia mi ta komprende dikon hende ta use mi ta komprende dikon ami ta use foral mane ora bo ke ègt èd e led e lidel bit of sprinkel di nòt pèrsè aggrèshon pero di e benadrukking ègt pa hende ègt komprende koko bo ta bisa pero definitely no tin hende ku ta kana pafua den riba kaya a kon keda tira tira palabra malo links en rechts eke ta hopi maus eke ta actually hopi hopi hopi maus papia palabra malo na maus judging others tambe nunca mi no a yeki papia di otro hende anto sinti mi bon despues it never works like that like don't don't do that we do love judging people as people nos gusta judge otro nos gusta papia nos gusta redu helas nos gusta redu. Pero hasi reto di otro hende it, it never really gives you a better look to be honest. It really doesn't, helaas. And dat bo sa tin bia hende ta hasi cos asina messed up cu bo cu bo ta echt sinti mane no like I really wanna talk about this pa paso like this is messed up. Bo ti mag, bo ti mag. Pero personally ami lo try and keep it minimal wou. I really would. Another thing, komunikashon. Tin bia tin hopi, tin hon hopi kosnan ban bisa mane. Tin par di kos ku bo no bor bisa of kosnan ku bo ku si bo bisa nan nan ta mane. not really nice a bases di unda bo ta bini fen dje mane por ehempel un hulandes bin puntra mi ki mi ta pensa uf di e suerte pita discusi e ta bota mi sinti mi some type of way you know dus bo mester sa kiti ki tipi comunicashon bo ta zet in ando kiko ta carry what kind of weight no be invita mi pa in bai come cu bo and despues bo dai papia cu mi uf di e suerte pita discusi like that's not nice. That's really not nice pero tipo di cosnan asina mi caminda. Mesun cos cu tur hende tin nan cultura y nan norma y balornan try and figure out kico nan ta pa bo no mane step on other people's toes like bo no ke mane causa problema sin no sin nodi. Un cos mas por ba tone down e criticism ando cambie cu pregunta pasobra tin biaha hende ta critica hende tin biaha hende ta critica hende When in reality si bo djis hasi mas pregunta bo ta compronde di unda e otro hende ta coming from. No ta semper mester adapt bo mes a base di loke cu un otro hende ta bisa of pensa. Semper question yourself, semper, semper question, no question yourself, semper question e cos cu otro hende ta conta bo. No yega aho kere tur cos clakeloos. Hasta ami riba mi podcast aki question e cosnan cu mi ta bisa. A no wak kiko bo mes ta pensa about it. No gewoon tuma e kosnan ku ami ta bisa komo un feit, paso nan no ta, ta gewoon mi personal experience. Pero that's very important pa bo gewoon question everything like hasi pregunta. Try and learn things. Tin bia ami gusta keda ketu. Tin bia I really do tin bia ora mi ora mi no tin algo bon of nada di bisa of yun kos ku ta wugt tu na un kòmbersashon ami ta keda ketu mari para ku tin basta un par di hende ta struggle kikui den e sèns ku mane you always wanna be talking sèmber bo ke share bo opinions pero tin bia tin èg beauty den gon keda ketu anto skucha kiko otro hende ta bisando. Ora bo actually keda kiet unda bo ta scuchando un otro hende bo ta siña asina tanto cos no solamente di e otro persona pero tambe di bo mes pasobra bo ta realize pané hmm aseki ami ta pensa tocante de cochi pero no ta tur bia ora bo ta pensa algo bo mester share e des gun tin biaha gun letterlijk mi yo bo keda kieto si bo no tin nada bun pa bisa and mi sa ke ta sona bruto pero ta asina ta asi another tin sa kico ta trigger bo Like den conversacionnan sa kico ta bo emotional triggersnan. Asina bo por adapt den e conversacion cu bo ta having anto bo por steer it away from that of si ta juist algo cu bo ke bo ta talk about it. Pero sa kico ta bo triggersnan is very important pa bo sa kico ta trigger bo den un conversacion of ki tipo di discusionnan ta trigger bo. Manera ami personally mi sa precies kico ta trigger mi and kico ta save me from a lot of. tin paso mi ta human y mi no ta bay hinca mi mes den e conversacion aki mi sa kico ki ta emotionally trigger mi ando mi ta remove myself ando refleha riba dje despues ando figure out dicon mi ta get so triggered is it from a place of lack of understanding mi opinion ta asina fuerte riba e cosa aki ke ta trigger mi like kico ta e issue. you know bo body language bo tono tur e konei ta kosnan ku bo por work on ora mi tabata sinti mi not confident kin m'a traha riba dje mi body language mi a sòru pa mi para règt bisa di kosnan ku mi gusta ora mi papia mi ta papia ku mi mannan mesa si ku es un kos bon pero ese es un kos ku semper mi tabata hasi i ke to bai mi ta hasi awe ku mi ta actually wak mi mes papia ku mi mannan is kinda weird bo body language ta importante. Bo tono tambe. Si bo keda papia henter ora asina ki su wizuño no ta haña masha great e style ku bo ta papia pasobra bo storia ta bira ups bo storia ta bira basta laf si bo keda papia asina ki di real bo storia ta bira hopi laf no hinka un tiki tono den ko'i biba bo spiritu biba bo spiritu no bai keda papia bon laf like. Bo sa yeke bai un presentacion adentro agon keda papia asi nan ki la la la enter ora ariba mi es un tono it's very annoying like foral si bo ta presenta si bo ta papia den ora bo ta contando un storia ese ta mak e verschil e style ku bo ta usa bo tono of bo expresionnan ese ta hasi enter e storia mas leuk mas gezellig mas gon interesante si a balansa authenticity and ku bo intentionality den. Den e sentido ku, ami por ehèmpel, mi ta un hende ku ta purba ta mas autèntic as possible. Ma estando mi mes posibel, anto mi tin mi intenshonnan pa ora mi ta trahando mi video, kon mi ke mi video sali, òf kon mi ke kon mi ke èdit mi video. Mi ta hasi tur kos ku intenshon, pasobra mi ta manda des is wòt ai wònt, esaki ta mi eindresultat. Pero, tin bia bo ta lubida ariba bo intenshonnan tin bia bo ta bo ta focus mucha mucho riba e authenticity p'e a sali manera e persona ku bo ta bo ta lubida kiko e intenshon ta di e video ku bo ta ku bo ta kreando òf e kos ku bo ker des focus riba un balanse den nan dos kaminda bo no ta bo ta keda bo mes pero ainda e resultado ku bo ke i e intenshon ku bai den dje Nan ta den balansa. E manera ku otro hende ta perceive bo no ta definí no ta definí e tipo di persona ku bo ta. Souiso e style ku otro hende ta wak bo ta op base di nan eigen beeld di mundu. Wak, ami ta un hende like I said un hende hopi jolly un hende hopi happy un hende hopi. Mi sa how mi gusta ambiente pero at the same time es hopi trankil des it's very difficult to explain like bo mester make mi pa bo sa mi sa ku e manera ku otro hende ta wak mi ta a bases di nan propio manera di wak mundu wasi bo propio cup ta bashi bo no por yena otro hende su cup Ando bo a bisa si mi kep ta yen ando bo kep ta bashi por ta bo ta bai wak mi di un manera hopi negativo paso bo kep ta bashi ando bo mester yende ainda oke maybe un tiki muchu di pero mi ta kere bosnan bo comprende un style e cos cu mi ta bisa si tur bo henter bo bida largo bo pasa den cosnan negativo ando bo a keda pensa cu mundo ta contra di bo ora ami yega cu mi. Jolly jolly vibes Bo no ta bai gusta mi ni bo no ta baña mi niun tiki great paso mi ta jolly jolly happy happy aki kiko kiko a mi ta pensa ku bo por tur kos negativo bo por sea te omne algu positivo pero si de manera ku ami a lanta i de manera ku ami ta pensa di siki kamen ku por ta nos ta bai bots dikon nos ta bai bots paso a bo ta hopi negativo ba wak mundu full di un otro manera anto ami ta bin ku mi Manera i pensa ku tur kos ta fixable tur kos ta kiko ando apo no ta bai wak asina and that's okay pero esei ta importante tambe pa bo sa mane por ta ami ta wak mundo sin de ke e persona aki ta wak e otro and esei ta bota ku nan ta wak mi nan ta wak ami di e forma aki mesun kos ku tin diferente religion tin diferente van alles en nog wat ku ta buta ku hende nan ta wak bo den un otro forma and that's ok too pero ta bewust di esey no bai klakeloos cambia bo mes of bisa manera oh no mi mester pas mi mes too paso e persona aki ta pensa asina no keda bo mes keda bo mes gewoon ta bewust di e manera ku otro hende por perceive bo anto sa kon bo ta handle of Adjust sierto kosnan a base di bo propio dulnan i e kosnan ku i e oportunidatnan ku bo mes ke. Foral awendia mundu a bira hopi moderno, den e sens ku bo por ta un lawyer pero bo ta bisti hopi otro for di loke ku nos ta nos a kustumá kuné. Pero tur esei por kambia bo manera di come over tambe. Yo no tin sierto kosnan ku bo ta gou. think about and adjust accordingly. Kon bo ta presenta bo mes, e manera ku bo ta papia, e manera ku bo ta carry yourself, tur e kosnan ei ta afektá e manera ku hende ta wak bo. Anto tin biaha, no tur biaha, pero tin biaha e kos ei ta actually matter, foral pa bo oportunidatnan ku bo ta haña. Si bo ta realizing ku bo ta keda haña oportunidatnan ku no ta align ku bo, figure out Kiko ta e kos ku bo ta hasiendo ku ta bota ku nan ta persiv bo di un bapalda manera ku por ta bo mes no ta wak? Ok, so mi final message ta, make sure ku e tipo di persona ku bo ta paden, si bo ta un hende hopi bunita di paden, make sure ku nan por wak-e di pafó tambe. And how will you do that? By remaining yourself. A no sòru sòru ku bo ta presentá bo mes di manera ku bo ke. No e manera ku bo ta pero presentá bo mes di manera ku bo ta pero tambe make sure ku bo no ta pèrdè oportunidatnan ku lo work very well for you. Laga nan persif bo korekto pasobra bo ta working on becoming better ando no djis mustra better. So with that said esaki tabata mi little video on communication, perception e yenko. Pero e cos mas importante ta please like, share anto laga mi sa con boso nan a haña e podcast. Mi ta haña esey hopi importante paso si mi no haña feedback mi no sa mane con in touch mi ta cu boso nan of juist niet of kico boso anda missing den mi videonan. Aina mi ta ègt den mi beginnende fase dus mi ta ègt appreciate kada un feedback ku mi haña anto ya mi ta ègt appreciate tur esnan ku ta repost mi podcast riba nan story òf like òf repost mi tiktoknan it doesn't even matter kosnan di mi Instagram or tiktok si bo ta bezig ta share like mi ta ègt aprecia bosan kada un anto mi ta spera ku everything is going well and ya.